Ye ke phephetšo ye mpsha, phephetšo ya dijo tša go huma kgahlanong le tša go hloka kgahlanong le tša go huma kudu. Banenyana ba swanetše go ya dilo tša go fapana, e ka baye botse kudu goba ya se be bose kudu. A re thome. Tšheke dikhekhe. Go thabiša. Brittany wa go hloka Go na le bupi fela. Yeo ke khekhe ye botse, le gona ye e bonala e tura kudu. Go thabiša. A re thome ka Brittany. O na le khetho ya go tšhipa kudu. Hmm, ke swanetše go dira eng ka bupi? Go lokile, a re bo lekeng. Bo bonala bo lokile. Eo, seo se a šišimiša. Emma, Brittany, ga wa swanela go ya bupi. O swanetše go dira khekhe ka bjona. Tšhwela pele o ka kgona. Re nyaka sekotlelo. Re botšhela ka sekotlelong. Go latela, re tšhela maswi. Na wa tseba gore o ka hwetsa kae? Brittany? Ee, ke nnete. Šobodi ya ka ye ke e rathago, Lily. O dula a thabetše go mpha maswi. Go phala kudu, ke a le boka. Gona banenyana, ke nna le maswi bjale. Go latela re tšhela mae. Eupša nka hwetša kae? Hmm, gona go nna le sehlaga. Go thabiša! A re tsemae a mangwe a botse kudu. Oh, Brittany. Uh, nonyana ga ya thabela gore o utswa mae a yona. Ke tima, ke tima la bophelo bago. Gona, o phonyokile ka tsela ye nnyane. Eupša o na le mae a keke ya gago ya ka moso. A re a thubele ka sekotlelong. Go thabiša go na le se re se hlokago. Re nyaka swikiri. Na o ka hwetša se sengwe? Oh, go na le swikiri ka gare ga thini ya ditlakala. Sengwe le sengwe se o se hlokago se kgauswi. Bjale Brittany o tlo dira khekhe ya go bose kudu. Se se šetšego ke go hlakanya sengwe le sengwe. Go kwagala eka ke kgwata ditsela. Wow! Go bose! Eupša bjale ke nyaka sebopego. Ke tšhela hlama ka gare. Go thabiša! Bjale ke e romela ka ontong. Gona ga ke na yona, ka gona re direng molo. Ke nyaka dikong. Go thabiša! Emma, a re gontšheng molo. Ke na le dilaetere. Ga go makatše, ke be ke dula ke eya go kampa le batswadi ba ka ka dinako tšohle. Gona e be e se ya lefela. Go šetše feela go e baka. Wow! Se se bonala se le botse kudu. Peakanyo ye botse e šetše e nkga bose. Oh, ke nagana gore re feditše. A re boneng. Oh, e bonala e le bose kudu. Ke tloga ke nyaka go eleka. E swanetše go ba bose kudu. Gona, gona, gona. E sa tšhwa go fiša kudu. Tšwela pele, fola. Bjale nka e leka. Oh, ke thabile kudu. Banenyana, se se tloga se le bose. Na le nyaka go se leka? Gona, go sa kgathale, nke se abelane ka sona. Ke nyaka mohlanka wa ka bjale. Oh, oh mo. Nte ke le tafola gona bjale. Ke nyaka dithipa le liforoko le nepekin. Ga ke nyake go tšhilofala. Hmm, ka botse. Ke a leboga mohlanka. A re leking seripa. Ke a seripa. Hmm, se bonala se le sebotse. Gona, gona, gona. O se ke wa ema fela. Ntlantšhe molomo. Seo se phala bjalo. Na ke tšona fela tše o tlo go dia? Gona, ke nagana gore ke sebaka sa Nicole bjale. Monica o šetše a tletše. Hmm.
e re ke leke o oh, e ke nnete ke tloga ke nyaka mphapalogo eh go sa kgathale ke na le leano o nagana gore o mang e setšhusi sa ka sa meriri se dirile ka botse kudu se se tlo ba bose um go na le se se fošaketšheko Ke eng se se lego sefahlegong sa ka? Ke taba ye mpe kaakang! Monica, na o tološitše phapalogo wa ka? Gona, go sa kgathale, ke na le kgekhe ya go tura ya go bose, le gona e tloga e le bose. Gona, Nicole, e thabele! Wow! O a abelana! Bjale banenyana ba na le metšhene ya go kgahliša. Oh, Konofolo e a šišimiša. Mmm, Skittles, go thabiša. Le Brittany, wow, yeli ya gauta. Seo se a makatša, a re thome ka Monica.
Hei, ga ke nyake go se dira. Go lokile ke tlo se leka eupša ke na le kgopolo. Ke na le borotho bja sefora, se swanetše go ba kaone ka tsela ye. A re tšhele yeli ye nnyane godimo ga borotho, bjale nka e leka. E sa tšwela pele go bonala e le mpe. Woo, Monica, o tloga o dira se? Re tšhogile. Eo! Nka go šišimiša. O swanetše go ya tšhungama ka morago. Lege go le bjalo, Monica o na le maano a mangwe. Banenyana, šo! Ke paluni ya lena.
Le gona bjale ke tlo e thuthuša. A re thuthuše go tlo ba bose kudu. Nna le rata bjang? Eo, seo se a šišimiša.
Gona, ke tlo fetela go Skittles tša ka. Ke rata se. Šo thate. E lokile. Ke tšhela yeli ye nnyane ka gare, le gona bjale a re e lekeng. Wow! Go na le mebala ye mentši, le gona e bose kudu. Wow! Nicole, go direga eng ka wena? O fetogile. O rwele tšhasegolane fela bjale. Go thabiša! A re tšhwele pele le ka ye lengwe gape. E swanetše go ba skittles tša mebala-bala. Gona bjale seaparo sa boputswa se go swanela sefahlogo. Monica, o se ke wa e kgwata, ye ke ya ka, le gona nke se abelane ka yona le wena. e bose kudu le gona ya thabiša lebele la meriri ya ka e bonala e le botse kudu ke rata mmala wa botala bja merogo o se ke wa ba le mona mogwera britney ke sebaka sa gago britney o tlo tšhoga ga se a ka a ya gauta pele Tšwela pele, latswa khumo. Gona ke gauta ya nnete. Le gona Brittany wa e rata. Keng se se le go hlogong ya gago? Mphapahlogo o monyane. Eupša, ye ke mphapahlogo wa ka, e sego wa gagwe. Ga go kgonege. Go direga eng eng ka e leka gape? A re hwetšheng yeli e nnyane. Mm, go bose ka kakang. Wow! Ke na le gauta ye ntši bjale. Go direga eng eng ka e leka gape? Wow! Go a thabiša! Brittany, na tšeo ga se dikgabišo tše ntši kudu? Na o ka kgona go di rwala? O, o wetše fase, bjale go molaong. Brittany ga se a kgona go kgotlelela khumo. Le gona bjale o na le coke. Brittany o hwetše ya go tšhipa kudu. Na go na le sengwe mo? Nicole, gona ke ya mekhleng. Monica, Coca-Cola ya gauta? Seo ke taba e nngwe. Ahem, a re thome ka nna. Na go na le sengwe ka gare? A re lekeng. Gona, ke nagana gore go be go na le lerothodi. Oh, Emma? Okay.
E be e se gona, eupša go sa kgathale, ke tlo ya le ge go le bjalo. E bose. O nagana eng bjale, Brittany? Whoa, o hwetše kae noto ye kgolo kakaka? Le gona o dira eng? O thubile thini go thabiša. Na go na le maano a gore go tlo dirwa eng ka morago? Oh, ke nagana gore ke a tseba. O tlo ipatlela seripa sa mokgabišo bjalo ka dikgabišo. Seo se a thabiša. Se bonala se le sebotse. Eupša banenyenna ba gena ba go huma ba ka se se kwešiše.
Gona ke sebaka sa ka, ke nna le khok ya mehleng. Gona ke swanetše go e bula, eupša ga e bulege. Tšwela pele! Bula! Ga go na se se thušago. Eupša ke na le kgopolo. Okay. Ke tlo fetoga samurai. Ka gona ke tlo kgona go bula lebotlelo le. Ke mena ditsogo tšaka, ke tšhaša katana ya ka. Oh, ee, re tlositše segurumelo. Se se šetšego ke go nwa sengwe le sengwe. Go bonolo bjalo ka seo. O ka thoma na o ka e nwa yohle? Ema, go na le dilitara tše pedi tša Coca-Cola. Seo se sentši.
Le gona ke e ratile. Tshwarelo, mang le mang. Seo se be se na le matla. Ga gona yo a bego a letetše se go tšwa go wena. Eufša re a tšwela pele Coca-Cola ya rena ya gauta. Monica o nagane ka eng?
Mohlanka, ke nyaka thušo. Tšwela pele, e tšhele thwi ka gare ga molomo wa ka. Umm, seo se bose. Le gona ke sa gauta. Oh, mohlanka o ratane le Nicole wa rena. Ufša o lebetše ka Monica ka botlalo. O tlo nwelela ka gare ga Coke go phala gore o kitime. Le gona bjale o na le Nutella. Re e rata ka moka. Ya Monica ke ya go tšhipa, Nicole o na le ya magareng, Brittney o na le mahlatse gape ke Nutella ya gauta, seo se a gafa.
Gona sengwe le sengwe se a kwagala. Oh, ke be ke nyaka go šomiša sebaka se, eupša go sa kgathale. Hmm, ke a tseba. E tšhologile, ufša ke na le leano. Ke nyaka thušo ya gago moapei. O swanetše go dira sengwe ka se. Hmm, nka kgona go dira seo e le nnete. Ke šetše ke a tseba. Ke na le leano la bohlale. Go tšea maswi a mangwe, go a tšhela ka gare ga thini, Ka morago ke a tswalela, ke moka ke a hlakanya gabotse. Ke swanetše go se dira ka matla? Gabotse. Bjale re na le milkshake ya tšhokolete. Re e kgabiša ka kgime ya go hlakaniwa le go tšhela tšhokolete e nnyane godimo. Re tšhela sefegana.
E kae?
Gabotse. Mohumagadi Monica, e leke. Let's go!
Na o tlo ga o tloša ditshego? Mm. Ema, seo se tloga se le bose. Shotefo, šala gabotse. Let's go!
E tloga e le bose e le nnete. Eupša ke sebaka sa Nicole. Nutella ya pinki e swanetše go ba botse kudu. Ee, e tloga e le bose kudu. Ke thabile kudu. E bose kudu. Nicole, mekgwa ya gago e kae? Ga gona taba. Ke thabala dijo tšaka. Bose. Eng? Ke ka baka la eng o nthebeletše ka tsela yo? Uh, Nicole, xo se ipone. O jele swikiri ye ntši kudu mo e lego gore o na le dinkgokolo bjale. Ke nagana gore go a tshekiša. O se ke wa tshwenyega, se tlo feta. Le gona bjale ke sebaka sa ka. A re lebeleng Nutella ye ya gauta. E a phadima. Wow! E botse gakaakang! Go na le gauta e le nete mo. Go feditšwe. Ke ikemišeditše go reka Nutella ya gago ka one hundred dollar. Ke nnela ka percent. Woo!
Go na le fantisi ye khlolo mo. Ke tšhelete e kae yo Britney a tlo go e hwetša? Ditefo di a hlatloswa. Gona. Yo ke thini e tletšego ya tšhelete. Oops.
Go diregile eng? Nke se e tlogele e sepela. Ke tlo tšea nutela yo. Ke tseba mekgwa ya sefiri ya karate. Seo se phala bjalo. Bjale e re ke leke. Mmm, bose. Oh my.